Haia, Tomos dw i. Dw i newydd orffen fy nhrydydd blwyddyn yn Astudiau Peirianneg ym Mhrifysgol Caergrawnt fel aelod Coleg Queen's. Helo, Elin dw i. Rydw i'n myfyriwr yng Ngholeg Morlin sy'n newydd gorffen astudio fy mlwyddyn gyntaf yn astudio Peirianneg. Dwi'n byw yn Ynys Môn a nes i stydio yn Ysgol Tryfan ym Mangor. Nes i stydio yy Maths, Maths Bellach, Cemeg, Ffiseg a'r Bac ar gyfer Lefel A, ac ymhellent fi i astudio Peirianneg oedd, wel, gallu cryf yn y pynciau stem yn yr ysgol, a hefyd diddordeb yn maes cynaliadwyedd, yym, yn enwedig egni adnewyddadwy. A nes i drio am car grant wedi i fi ymweld â'r Dwynfryn Agored a licio'r syniad colega, yym, ac oherwydd y top spot yn y league tables. Fel disgybl o Ysgol Glan Clwyd yn Llanelwy, nes i astudio Mathemateg, Mathemateg Bellach, Bioleg, Ffiseg a bac fel Lefel A. Penderfynais i astudio Peirianneg ar ôl neud wythnos o brofiad gwaith yng nghwmni peirianneg lleol a mwynhau'r profiad yn fawr. Doeddwn i byth yn meddwl fod fod amcan gafn llawer cyn mynd i ymweld â'r brifysgol am ddiwrnod agored, yn lle cy-, syrthio yng nghared efo'r lle. Peirianneg yw un o gyrsiau mwyaf y brifysgol. Mae tua deg y cant o'r staff a'r myfyrwyr yng Nghaergrawnt yn perthyn i'r ysgol beirianneg mewn rhyw ffordd. Yym, a fel pob pwnc yng Nghaergrawnt, mae'r dysgu'n cael ei ddarpar gan yr ysgol, sef y Department, yr ysgol beirianneg yn yr achos yma, llaw yn llaw gyda'r colegau unigol. Yy bydd tua 300 i 350 o fyfyrwyr y blwyddyn, yym, a fydd rhain yn cael yy darlithoedd a sesiynau le bordau yn yr ysgol beirianneg, a'r colegau unigol wedyn fydd yn trefnu y y supervisions, sef y sesiynau dysgu bach yym lle ma'r cynnwys yn ca'l ei ddeall yn iawn a ma' 'na cyfle gofyn cwestiynau yym mewn amgylchedd bach mwy personol. Yym a bydd hy- bydd rhain yn ca'l eu trefnu gan directors of studies sef yy staff academaidd sy'n perthyn i'r Ysgol Beirianneg ac y coleg yna, a rhain bydd yn gyfrifol am eich datblygiad academaidd chi dros y pedwar blwyddyn fel arfer fyddwch chi yn astudio Peirianneg yng Nghaergrawnt. Fel arfer mae 'na tua deg i ugain o fyfyrwyr Peirianneg fesul coleg fesul blwyddyn, a bydd rhain yn dod yn ffrindiau'n agos iawn rhan amla oherwydd bod nhw'n gweld ei gilydd yn y coleg ac yn yr Ysgol Peirianneg. Rhywbeth nod- nodweddiadol am co- beirianneg yng Nghaergrawnt yw ei bod yn yn gwrs corffedinol. Felly yn hytrach na penderfynu astudio Mechanical Engineering neu Civil Engineering neu Electrical Engineering, ar gyfer y dau flwyddyn gyntaf, rydych yn ca- cael ceisio pob d- fath o engineering. Yn y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn, mae pawb yn gwneud yr un fath ac yn cael cyfle i br- i brofi bach o pob dim. Mae'n yn gyfle b- gwych i bobl ddod i gweld be maen nhw wir yn ei mwynhau, A byddwch yn synnu faint o bobl sydd yn newid eu dewis ar ôl y ddau flwyddyn hyn? Mae labordai amrywiol yn rhoi'r cyfle i chi fedru deall yn iawn beth sy'n cael ei esbonio i'n darlithoedd, gan drio pethau gwahanol. Mae'r sefyllfa'n troi ar ei ben wedyn yn ail hanner y cwrs, sef Part Two. Rydych chi'n cael lot mwy o ddewis, mae 'na dros 100 o fodiwlau yym dros y ddwy flynedd, a dych chi'n dewis deg ym mlwyddyn tri ac wyth ym mlwyddyn pedwar. A ma' rhain yym yn ymestyn hyd maes peirianneg o bioengineering i information engineering, civil, mechanical ac yn y blaen, a gewch chi ddewis unai lot o fodiwlau yym mewn maes penodol o fewn peirianneg neu gewch chi ddewis cymysgedd o fodiwlau. A ma' rhain yn ca'l eu asesu weithie drwy arholiad, weithie drwy gwaith cwrs, weithie drwy gymysgedd. a chi sy'n cael dewis wedyn pa rai sy'n siwtio chi. A llaw yn llaw gyda'r modiwlau yna, da chi'n gwneud lot o waith prosiect yn ail hanner y cwrs, ac yn y bedwaredd flwyddyn mae'r prosiect yn cymryd hanner eich amser, a gewch chi ddewis prosiect um, i wneud llaw yn llaw gyda rhyw um, academig yn y maes, uh, unai o'r rhestr hir o destunau, esiampl, neu gewch chi ddewis um, uh, cynnig testun eich hunan, um, rhywbeth sy'n diddori chi yn benodol. Bydd mwyafrif o myfyrwyr yn astudio am radd pedwar blwyddyn ar gyfer cael meng, meca-, yym Masters in Engineering. Yn ogystal â cyfleoedd i arbenigo, bydd ychydig o fyfyrwyr yn trosglwyddo i wneud Chemical Engineering ar ôl y blwyddyn cyntaf, neu Manufacturing and Business ar ôl yr ail flwyddyn. Mae manylion llawn ar gael ar wefan yr Ysgol Beirianneg, a mae'r linc ar gyfer hyn yn y bio. Ok, hoff bethau fi am astudio Peirianneg yn Caergrawnt? Wel, mae gen i dau peth. Um, un ydy'r amrywiant, oherwydd bod yna cyn gymaint o, o amrywiant dros y cwrs, uh, o ran gwaith, o ran um, beth sy'n cymryd fyny o'ch amser chi. Mae yna wastad rhywbeth i wneud, so hyn o dos dwi wedi diflasu gwneud rhywbeth, neu dwi ddim yn y mood, allai fynd wedyn a gwneud rhywbeth arall. A mae'n golygu dwi jyst yn cael dysgu um, ystod eang iawn um, o destunau, o gynnwys, um, a, a dwi'n mwynhau hynna, dyna, dyna dwi eisiau, um, a dyna o'n eisiau mewn cwrs pan o'n i'n sbio. A'r ail peth, um, bach mwy gwirion, ydy'r caffi yn yr ysgol Beirianeg. Un o'r pethau gorau am Peirianeg yng Nghaergrawnt ydy bod yna ddigon o coffi am ddim i pawb. Mae pawb yn cael coffi am ddim, a hyd yn oed yn y trydydd flwyddyn, pan dw i'n arbenigo mewn maes gwahanol i, i, i'n ffrindiau agosaf fi, gawn ni dal um, cyfarfod yn y caffi dros ginio, dros coffi, a dyna, lle, dyna hwb cymdeithasol y brif, yn, yr, yr ysgol beirianneg yn, yn y brifysgol. Un o fy hoff bethau fi am astudio yn, yn yr ysgol beirianneg yw'r cymdeithas sydd yno. Mae pawb yn ym yn ym nabod ei gilydd. Mae 'na wastad rhywun fedrwch chi mynd i siarad efo wrth c- crwydro'r coridore. Wir os dych chi'n styc ar gwaith jyst gofyn ar rhywun yn flaenyddoedd hŷn d- dych chi'n nabod. Mae'r broses o geisio i peirianneg yng Nghaergrawnt yn syml yn mynd fel hyn, cam un, dych chi'n sgwennu datganiad personol a dych chi'n llenwi mewn eich manylion chi yym ar y ffurflen UCAS ar-lein. A ma' hynny angen ei orffen erbyn mis Hydref. Yy yn ail, dych chi'n llenwi manylion yr SAQ, sef holiadur ychwanegol ma' Caer Grawnt yn yn gofyn, ac yn yn drydydd wedyn mis Tachwedd, ma' 'na arholiad mynediad sy'n ca'l ei eistedd yn eich ysgol chi yym neu mewn canolfan yn agos i adre a ma' hynny ma'r cyn papura' i gyd ar ga'l ar-lein do's 'na ddim cynnwys ychwanegol sydd angen 'i ddysgu jyst gofyn y cwestiyne mewn mewn ffordd mwy anodd ydi o. Yym bedwaredd wedyn fel arfer bydd pobol yn ca'l cyfweliad ym mis Rhagfyr yn y coleg, dau gyfweliad fel arfer. bron back to back yr un dydd ac os ma' bob dim wedyn yn edrych yn iawn fydd y coleg yn ystyried rhoi cynnig i chi a fydd hynny'n dod mis Ionawr os yn llwyddiannus a wedyn fydd y cynnig fel arfer yn seiliedig ar gael graddau A Serennog a Serennog A um, o leiaf yn maths a ffiseg um, yn erbyn mis Aws pan ydych chi'n cael eich um, canlyniadau.
Fel pob cwrs yn Caergrawnt, mae gofyn at drwy UCAS a'n i gwneud cynnig ar gyfer coleg penodol. Ein awgrym ni yw dewis coleg ar ôl diwrnod gwneud ymweliad â diwrnod agored neu darllen prosbectws. Does 'na ddim diffyg o wybodaeth ar y we, felly edrychwch ar-lein ar wefan yr y Brifysgol neu ar wefan y Cymdeithas Mabinogi.
So eto, mae cyn-bapurau yr Arholiad Mynediad, um, yr ENJA, maen nhw'n alw fo, i gael ar wefan yr Ysgol Beirianneg Caergrawnt. Does na ddim cynnwys ychwanegol sydd angen ei ddysgu, mae'r cynnwys i gyd yn seiliedig ar waith maths a ffiseg lefel A at y cae, ond jyst gofyn y cwestiynau mewn ffordd um, mwy anodd a gyda mwy o gyfyngiant amser ydy'r arholiad. Um, jyst ymarferwch ar y we os ydych chi yn bwriadu ceisio. Fel arfer, bydd cyfweliadau yn darpar cwestiynau ar gynnwys eich datganiad personol, a gwaith papur ar destun maths, ffiseg neu mecaneg. Dim profi eich gwybodaeth chi ydyn nhw, ond hytrach profi eich, ga da eich gallu i ddatrys problemau newydd. Er enghraifft, efallai bydd cwestiwn yn seiliedig ar eich gynnwys mathemateg blwyddyn ddeuddeg yn cael ei ofyn, ond bydd y cyfwelwr yn ymestyn y broblem nes i rhywun stryglo, ac yn gwneud gweld pa mor bell y gallwch chi wir ei mynd. Eto, mae manylion llawn i gael ar wefan y Ysgol Beirianneg, sydd yn y bio. Un awgrym ydy i ddefnyddio'ch amser chi rŵan. Os ydych chi'n mwynhau Maths, Ffiseg, Peirianneg, neu chi joio gwneud projects fel dysgu raglennu neu adeiladu rhywbeth neu neud gwaith ymchwil neu darllen, Felly gwnewch hynny rŵan, neith o helpu chi yn eich datganiad personol chi, neith o helpu chi yn eich cyfweliad, a neith o helpu chi wrth astudio peirianneg dim ots lle.
Dau. Gwnewch eich ymchwil. Does dim modd i ni allu cyfro pob dim yn y fideo hyn, felly defnyddio'r lincs isod i gweld i ga'l mwy o wybodaeth.
Awgrym arall ydy i wneud y mwyaf o unrhyw ddigwyddiad, er henghraifft, um, digwyddiad Rhwydwaith Seren. Os mae yna rywun yna sy'n medru ateb cwestiynau chi am Gaergrawnt, am unrhyw brifysgol arall, am beirianneg, gofynnwch y cwestiynau yna ar y, yn, ar y pryd, peidiwch â gwastraffu'r cyfleoedd fel yna. 4.
Darllenwch. Mae nifer yn gweld peirianneg fel cwrs ymarferol iawn. Ond os nad ydych yn gallu cael profiad yn ar yr ochr ymarferol. Darllenwch a gweld, mae 'na digon o adnoddau yna i ddarllen i gael hybu syniadau. Mae hyd yn oed erthyglau bbc News yn ddigon dda i lle, fel lle i gychwyn. Ok, pa mor ymarferol ydy'r cwrs? Wel, yn y brifysgol, unrhyw brifysgol, mae peirianneg yn dilyn yn esmwyth o waith maths, a ffiseg um, lefel A. Felly, does na ddim sgil rhaglennu neu sgil ymarferol sy'n angen rheidiol i chi ddysgu. Um, bydd unrhyw beth sydd angen mewn labordai a projects yn y brifysgol yn cael ei dysgu i chi. Di hynny ddim yn golygu bod o ddim yn fantais ac yn beth da i chi wneud rwan um, i ystyried gwella'ch sgiliau ymarferol chi, gwella'ch sgiliau dylunio chi, gwella'ch sgiliau um, rhaglennu chi. Yym, ond tydyn nhw ddim yn angenrheidiol, ond maen nhw'n ddefnyddiol. Dau.
Faint o waith ydy'r cwrs? Mae hwn yn amlwg yn wahanol o berson i berson. Yn gyffredinol, hyd yn oed os ydych chi'n gweithio pob prynhawn, fel arfer fydd rhaid i chi gweithio ar y penwythnos neu rhai nosweithiau hefyd. Dim dyma'r cwrs i chi os rydych yn ofn o wneud gwaith caled. Y motto Caergrawnt yw 'Work hard, play hard'. Fydd, fydd, mae yna digon o wneud ar yr ochr cymdeithasol hefyd, fewn yr ysgol peirianneg, y coleg, neu yn y prifysgol yn fwy eang. Tri. Beth yw'r amseroen arferol? Yn y ddwy flynedd gyntaf, bydd dwy awr o darlithiau ar ddydd Llun o ddydd Llun tan ddydd Gwener pob diwrnod, a fel arfer labordai o rhyw fath hefyd. Weithiau rhai one-off neu weithiau rhai mwy estynedig. Bydd amser rhydd i gwblhau waith ein seiliedig ar yr darlithoedd yn gyda'r prynhawn a gyda'r nos. A bydd ychydig o supervisions po yr wyth pob wythnos, gyd flafr gyda'r prynhawn hwyr neu gyda'r nos. Iawn, pa bynciau sydd angen i'w astudio peirianneg, ac, yn benodol, ydy maths bellach yn angenrheidiol? Sicr, mae maths a ffiseg lefel A, yn cymhwysterau angenrheidiol a bydd disgwyl graddau uchel iawn ynddyn nhw er mwyn cael lle yy yng Nghaergrawnt. Yym dyw mathemateg bellach ddim yn angenrheidiol eto, ond mae o'n ofnadwy o ddefnyddiol. Yng Nghymru tydi maths bellach ddim ar gael ym mhob un ysgol, a yn awgrym ni ydy yy i i geisio cryfhau eich gallu mathemategol chi drwy unrhyw ffordd y gallwch chi. Yym. Efallai bod modd astudio Maths bellach ar-lein yym ar gyfer y Lefel A llawn neu AS, neu i fynd i ysgol arall fel nes i 'i neud. Yym. Os mae Mathemateg bellach ar ga'l yn eich ysgol chi a 'dach chi'n sylweddoli ychydig yn rhy hwyr pa mor ddefnyddiol ydi o, yym, be' fyswn i'n awgrymu ydi fynd i siarad efo'r athro ne'r athrawes yn yr eich ysgol chi, a gweld os allwch chi ddal fyny, gwneud yr AS, neu gwneud y Lefel A llawn, oherwydd y mwya o o draffarth 'dach chi 'di mynd, yym, er mwyn cael y sgiliau mathemateg yna, mae o'n dangos yn well i chi. A mae prifysgolion yn deall bod mynediad at adnoddau mathemateg bellach yn wahanol hyd y wlad, hyd Cymru a Prydain, ac os da chi yn rhoi'r trafferth a'r ymdrech i fewn, mae o'n dangos yn dda, a mae o'n dangos bod chi'n mwynhau maths a peirianneg. Mae nifer yn poeni am beidio fedru deall y termau a'r gwaith yn y Saesneg i gychwyn. Ond dydy hwn wir ddim yn broblem. Erbyn diwedd la, Lefel A, rydych chi wedi hen arfer gyda darllen gwaith darnau drwy'r ddwy iaith, felly mae'n newid yn un hawdd. Awgrym arbennig ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru ydy i ddefnyddio y bac mewn ffordd manteisiol i chi wrth geisio i'r Brifysgol. Tydi Caergrawnt ddim yn tueddu i weld y bac fel Lefel A llawn, ond Mae'r ymchwiliad unigol a'r prosiectau sy'n seiliedig efo'r bac yn gyfle yym i chi gael mwy o brofiad yn peirianneg a mae o'n dangos fel gwaith ychwanegol ar ben y lefel A yym a rwbath sy'n dda i i drafod mewn cyfweliad ac ar y datganiad personol.